Kũinũka no kũinũka. kaba hũrwo nĩ mĩkora niĩ nĩ ngũthiĩ ngũrĩra nyume kaba tũkorana rĩngĩ mũirĩtu ũyũ wona mũndũ ũrĩa ũrĩ- wonaga kanitha-inĩ

Now respect ya musani ogi hatari muno witagwo Hecro Mwaki. Hecro Mwaki here every woman come running off. ah, wana atia. Wega muno. Riu ri, eh, kuna muthe waikarite andu nja. Eh, ari na tumai. Eh, akigua gucia uguo ithano. Eh, akigua ucio ni wa mai. Agikira kira agiciria atiriri. Eh, tarekirie kanurei Eh. ndoneka ũcio nĩ wa mine anyway Ũiguaga makiuga atĩrĩrĩ, ndiũ- ndiũ gĩ- maugaga ũguo nĩkĩ Eh. ũiguaga makiuga atĩrĩrĩ kamaka kainĩ iniũrũ rĩrĩma nĩ rĩa waci rĩrĩ Eh, ĩnĩ ya rĩrĩ ndingĩrega ah, rĩrĩ ndingĩra ona tũmatu tũtũ rĩ Eh. ah, tũkĩhana nginya guka wao atĩ mũndũ nĩ ngai akĩra mũndũ nĩ andũ na mũmenwo nĩ andũ ti mũmenwo nĩ Ngai. Nĩkĩo ũgĩthomagwo na gũthikĩrĩria na mũgĩkũũyania ũhoro nĩ Ngai mwene. Niĩ njĩtagwo Kang'ethe wa Bũrũ na Ngarĩ. Niĩ naniĩ ndĩ mwanake mũhoreri, mwanake ũtarĩ maũndũ maingĩ, mwanake mwende nĩ Ngai. Ndarĩ maũndũ maingĩ, no ingĩtua kwaria ma Ngai ndikiraga. Kwa marĩĩtwa njĩtagwo Ndiritu wa Wachira. Na gũtangĩrĩ ũingĩrĩ kũmwĩra, ithuĩ tũĩkũhitha atĩa? Tũtiĩkũhitha ũhoro.

Ah, nilikuwa na ni- nilikuwa nilienda na njeri Eh. nikampiga nini nikampeleka lunch hapa hivi Eh. tukaenda kwa keja Eh. by saa nane Eh. nikaenda inge hiyo siku nilispend 2000 Eh. na Jerry- Jerry araumire njongi aragira kajamaa gaikarĩte harĩa gakorwo ge kahoreri mũno getagwo njung'e rĩu njung'e akauga atĩrĩrĩ na niĩ nĩ magwate akuona ahiki aya ndangoragwo na gathĩna niĩ nĩ ndarogi

tiga kũhenio nĩ nĩ ya mwangi na kamau atĩ mathaa merĩ nĩ ndona mũiki mwangi nĩ oka njeri nĩ oka auma njoki nĩ oka maheni ndũkanahenio nĩ kweli ndakirĩte ũguo nyũmba ĩ Eh, he hĩndĩ ndonaga kingeton eh, There was this- he- hena boy ĩno ĩtagwo atĩrĩrĩ eh, etagwo ondi wa mũranga Odi wa Murang'a, eh, rĩu yarĩ harĩa yarĩ harĩa ndiũĩ kana nĩ triple p eh,

Ai, ndũraigua ngwĩ mũgũthe kĩndũ inyuĩte rĩu rĩ Mm. kwĩna pressure nyingĩ cia maica kwĩna na pressure ningĩ pressure icio tũtikwenda igũkore wĩ hau ũratwĩrorera Mm. wĩkore kũraikara maica matarĩ mama Mm. ta rĩu rĩ nĩgũkora kajama harĩa nĩkarĩkia university kena miaka 25 haya akarora akona murata wake uria mararekirie nake niaronire wira akarora ucio ungi ena wira ni ukora eka na hena jamaa yarekia haria githomo ina miaka 25 kana mirongo iri na itano riu ri irarora mundu mararekirie nake thukuru ena wira ikarora ungi ararekirie thukuru ena nginya mwana ikeyuria atiriri na niĩ rĩ wĩra nĩ kũrega wandegire kana niĩ woyaga ngai ũrĩkũ ngwĩciria atĩrĩrĩ Eh, he handũ hakinyaga Eh. ĩti ĩkinyaga eh, yani ũkauga atĩrĩrĩ Eh. ni ngathoma ndigiri mĩaka ĩna eh, na ũrĩa athomete mĩaka ĩtatũ eh, na katikoma. arathire agĩte wĩra Eh, rĩu wakira ũguo rĩ Eh. ũkanjia gwĩciria eh, ũkaguthwo nĩ pressure Eh. ũkanjia kwĩyũria ikaindekire atĩ itha ndekire atĩa Ĩni. Eh, ũgakora atĩrĩrĩ wĩikaraga kanyũmba gaku kanini ĩĩ tuge nĩ gacingo ĩĩ gaciko kana nĩ kabetsita ĩĩ no tondũ wa pressure cia maica ĩĩ wenda ume hau ĩĩ uthiĩ one bedroom nĩguo atĩ andũ moka gwaku makona "Ah, wacirekeka wacirikana one one- one bedroom nginya ĩna fridge ĩĩ ona ona ona ona matienda ona matiaragia Ĩ, Ũ- ũthiaga harĩa ĩ Ĩĩ. thiaga harĩ arata ĩ ĩ, mũkĩaragia ĩ Ngaigua mũrata auga niĩ tingĩikara nyũmba ĩtarĩ na bedroom. Niĩ ndingĩikara nyũmba ĩtarĩ na maĩ. Waririkana ũrĩ harĩa gacinga ũkauga Niĩ na mĩtũngi tũmĩtũngi twakwa nginya pop. Nyambataga nyambataga na tũmĩtũngi twakwa nginya pop. Na rĩu rĩ, ũgekora atĩ ũrona ta mũtũrĩre waku ũtarathiĩ wega, ũkeyona ta wĩ kĩrimũ. No kwaria ma, kwĩ andũ aingĩ mũno mena mĩeke ĩyo ya marageria kuona wĩra na matirĩ naguo. ti kuga atĩ matigeragia no ihinda rĩao rĩ ti gũkinya rĩtikinyĩte na koguo wĩ hau rĩ ona wĩ na mĩaka ĩyo wĩ nayo rĩ kĩrĩa gĩ gĩaku nao gĩgũka tiga kũigua aya marakwĩra atĩ maũndũ mokaga ihenya ihenya kwanja rĩrĩ ena kĩndũ gĩgũ ta social media social media Zoito auga social media social media social media rĩ ũkora atĩ transition yeah wacira nĩ athi harĩa kempis kempis na nĩ kũhĩtũkĩra ekũhĩtũkagĩra akahũra mbica Eh. agekĩra harĩa whatsapp Eh, Wa- wa- wa- wona trash kũrĩa thiaga kũrĩa wona kũrĩa wacira thiaga kũrĩa ũkauga ũyũ nĩ ani ũyũ nĩ ũyũ athondekire Ah, maica make mathire rĩ ta rĩu rĩ kwĩna jamaa hau rĩ, tũkũmĩona harĩa ĩgĩka gym Eh, no kwĩwa ĩroya mahiga kĩmwana gĩtagwo anton Anton na kĩroya mahiga handũ Eh, we okorwo nĩ wenda kũrĩra hau nĩ ũkuma kĩndũ he mũndũ ũtakũnyita me mahiga nĩ ndũĩ Eh. mwĩre jim o gym na nĩ jim Eh. Hii gym ya kawaida. ati wajege Hii gym ya kawaida. andå makambä akorwo no arä he jimu ä yo rä må ndå we ya Kwanza niĩ ndakirĩte harĩ ũguo. Eh. No akimenya no mwaka ũingĩre. IT. Eh, Yeah. eh, Rĩu niĩ ngũingĩra harĩa ĩ. Rĩu gareki nyone status. eh. ngona ya Anthony eh ngaingĩra hau eh ngona kĩmwana harĩa kĩoete ũguo eh ndaririkana niĩ njikaraga harĩa nyũmba ngauga ndĩrahũra press ups that eh kana ngure kana ngure thimiti ngorogere ngĩringa njĩra eh arabu kĩmwana kĩrathiĩ timu ya mũthenya ngiri ithatũ eh kauga niĩ arienda wakwa wathirire tene na rĩu tũgĩũka tũkĩmũria atĩrĩrĩ na thiĩ icio ũraruta kwe

kĩndũ kĩothe andũ aya marekĩra harĩa social media ndũkanetĩkie ũndũ maũndũ maingĩ marĩa twĩkagĩra harĩa social media rĩ nĩ maheni matheri na inyuĩ mũrekĩra maheni rĩ mũmenye mũtige maũndũ mau mwambie kwaria ma okorwo mwa- mũrĩaga kibandasi mwĩkĩre kibandasi mũtige mũtige gũkwĩra mũrĩaga kempinski Hatirĩ gathĩna, ena ĩyo ndo pressure ĩrĩa ĩmwe eh, ĩmwe nĩ ĩyo nĩ ĩmwe ya iria tũcemanagia nayo Eh, ingũthiĩ harĩa gĩcagi-ĩ eh, hena andũ twathomaga nao primary school eh, na high school eh. ngathiĩ ngakora kĩmwana kĩna family gĩakĩte kanyũmba kega ka mbaũ kanyũmba kahũrĩtwo biringi wega nginya tũmabati Eh, arabu arĩ na nduthi eh. niĩ ndĩ harĩa campus mwaka wa gatatũ

Njiguaga kiugo kĩaingĩra thĩinĩ, njiguaga kiugo gĩatonya thĩinĩ. Rĩu rĩ, nĩ gũkorwo atĩ mĩaka yao nĩ thiathire rĩ, pastor akambia kuga atĩrĩrĩ, na mũtikĩhikani. Eh, na pastor akabanga aka- aka- agakira agakira akauga by the way eh, harĩa kanitha mbere makarũgamio harĩa mbere makĩrwo atĩrĩrĩ eh, aya nĩ marenda kũhikania na rĩu rĩ kanitha nĩ tũgũcangĩra andũ aya

magakũrehera ikombe cia ngirathi magakũrehera kamatirithi magakũgũrĩra nginya ngaoni no mwarĩkia kũhikania rĩ acio mokaga ku nĩ ta- nĩ ta kwao tondũ nĩ magũteithirie kũhikania Niĩ ona gũkĩrĩ kwendĩ ngũthiĩ kanitha-inĩ Ĩĩ. Ndathiĩ kanitha-inĩ ĩ, Eh. gũkorwo na mwanake fulani ngwĩciria nĩ wa ndiũĩ kana nĩ soibu aca nĩ keyboard boy Eh, nĩ kimbo. Kauga soibo. akerwo ngaigua ũrĩa ũraheana kĩrĩa hau ĩ Eh. akauga atĩrĩrĩ "Ah, ũmwe witũ rĩ nĩ agwĩka pre-wedding Mm. Ah, nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ areka ũhiki na nĩ aratuĩta pre-wedding Eh. mwanake akaumĩra na miti yake Eh, makageithania eh. arabu akauga niĩ na bamĩrĩ yakwa Eh. Ah, eh, eh, bamĩrĩ ĩrĩa tũrenda gũthondeka nĩ tũramũhoya mũke priwe ũbangoni Eh. tuga atĩrĩrĩ Eh. is it a must No kinya. no mwaka No nginya mũngĩcakĩrwo mwĩkĩo. andũ angĩ nĩ mareka ũhiki no mwaka ũbocindũ nĩkĩo na rä u rä nä å rakora atä rä rä rika rä ritå kwanja ithuä tå rarä ria nä å rakora wainå ka Mamu wanyu arenda gũkwĩra ma, agakwĩra atĩrĩrĩ, na nĩtũrenda kuona mũndũ. Ũkaigua ũkaigua mũthee, na nĩndĩrenda gwĩtwo baba. Ĩĩ, nĩndĩrenda gwĩtwo guka. Nĩndĩrenda gwĩtwo wagui. Ũkaigua ningĩ cũcũ wanyu kana tata wanyu aingĩra nyũmba akoria, ĩ na nĩguo ũkũrire-ĩ. Ndũrarehe mũndũ, ndĩrenda njĩtwo maitũ, ndĩrenda njĩtwo maitũ. Ĩĩ, o na ningĩ-rĩ, baba wanyu agĩire mwana wa mbere e na mĩaka seventeen. We nĩ ũkinyĩirie 25 nĩkĩ ũreterera nĩkĩ ũreterera kanjia kwĩra gũ- niĩ niĩ ndirenda gwetha kĩndũ gĩkĩ kĩanjĩrĩria mũtũrĩre ngorwo ngĩ- ndĩ na kĩndũ ĩĩ tondũ ngwĩciria maica ti ngwĩciria nĩ ma maica nĩ macenjirie gũkĩra ũrĩa marĩ hĩndĩ ĩyo yao Eh. thaa ici ũtarĩ na kanyamũ rĩ nĩ ũgũtheceka na ma nĩ ũgũthĩnĩka na ma na ma ona kanitha-inĩ nĩ- kanitha-inĩ no kwĩraga rĩ nĩ marĩkirie kũhikania matiahikanirie tondũ nĩ marenda mahikanirie tondũ mĩaka nĩ ĩgĩthire

O nĩ kĩo tũgerie gũkompiti nake tũkorwo nĩ tũronania nĩ twĩkĩrĩtwo pressure ĩrĩa tũtarahota gũkompiti na ũrĩa tũbatiĩ kũrĩ. nĩ ma na rĩu rĩ eh, na rĩu rĩ kwĩna andũ makoragwo mena gathĩna ũkaigua mũndũ nĩ anyuaga njohi mũno nĩ araremwo kũmĩ control ũkaigua ũngĩ nĩ atũmagĩra mĩhandarati akerwo atĩrĩrĩ ũngĩenda kũrekia maũndũ maya rĩ onoka Na wahonoka, ma Ngai, Ngai egũka mũtũrĩre-inĩ waku, na maica maku mekũgarũrũka o ũguo. Na rĩu mũndũ agagĩthiĩ harĩa mbere, agetwo nĩ pastor na athuri a kanitha, agathiũrũrũkwo, akambia kũhoerwo. Arĩkia kũhoerwo rĩ, rĩu hĩndĩ ĩyo kwanja wahoerwo rĩa mbere mũndũ aiguaga nĩ ta waheo mwĩrĩ mwerũ, ũkainũka. Thikũ ya mbere ũkaigua niĩ ndingĩmĩnyua thikũ ya kerĩ ũkaigua niĩ ndingĩmĩnyua thikũ ya gatatũ rĩ ngoma okaga ekuĩte ngoma ingĩ mũgwanja wĩkora harĩa kĩrabu nieke nieke vikombe mbili wakora nĩ ũmĩnyuire na rĩu rĩ kĩrĩa tũteragwo nĩ haha kũnoka rĩ nĩ ũtarĩ na hakiri ciĩna hinya kana ũtarĩ na meciria maku ũtamathondekete wega ũgũcoka harĩa wacoka ũndũ o wothe ũkĩingĩra rĩ arabatara ũingĩre we ĩĩ, we mwene ĩĩ, wĩyũĩ ĩĩ, na ũĩ ũndũ ũcio ũreka ĩĩ, he mũndũ ũgire atĩrĩrĩ ĩĩ, if you know your enemy ĩĩ, and you know yourself ĩĩ. gũtirĩ mũndũ victory is mũndũ akana kũhenia atĩ ĩĩ wahonoka mathĩna maku nĩ mathira ĩĩ sawa ĩĩ kĩhonoko Nĩ, Ngai nĩ wa gũgũteithĩrĩria kĩrĩa ũrenda gwĩka. Ti atĩ Ngai akũhe kĩrĩa we ũrenda. No nginya ũmwĩre kĩrĩa we ũrenda, nĩguo agũteithĩrĩrie. Koguo ndũgecirie atĩ wahonoka-rĩ, nĩ gũkorwo nĩ ũmĩnyuaga nĩ, eeh, we na kanuthu nĩ mwatigana. In fact ĩgũtuĩka kabuni. Ĩgũtuĩka kanuthu. Nĩ ma. Koguo-rĩ, tũrĩ andũ anini-rĩ, niĩ nĩ ngũria ũndũ wothe tũreka-rĩ, Menya wĩkĩre we wĩ wike ndũkaheo pressure nĩ kuma harĩ mũndũ ũngĩ Eh. ũkeyũria atĩrĩrĩ Eh. ũndũ ũcio nĩ ũrandeithia kana ũndũ ũcio rĩ ihinda rĩakwa nĩ rĩkinyu ya gwĩka ũguo tondũ he maũndũ tũgũbos tũteng'erie ya he mũndũ ũkũgĩa wĩra ũcio tene he mũndũ ũkũgĩa wĩra tene he mũndũ ũkũgũra ngari he mũndũ ũgwaka No warora ngari rĩ, ũkona mũndũ ũyũ arĩ haraihu, warora nyũmba ũkona mũndũ ũyũ arĩ haraihu. But behind the scene ndũĩ nĩ atĩa ũndũ ũcio ũndũ ũrĩa areka. Maybe within the next mĩaka ikũmi ĩrĩa ĩroka rĩ, mũndũ ũcio ndakorwo ho, Ĩĩ. nĩ gũkorwo ũndũ ũrĩa aingĩrire harĩ guo rĩ, ũmũhe mbeca cia haraka rĩ, Ĩĩ. ndũrĩ ho. Koguo ndũkaheo pressure nĩ ũndũ ũrĩa andũ mareka kana ũndũ ũrĩa menaguo. Menya ihinda rĩaku rĩ njĩra rĩũkĩte, koguo hũranĩra ndagĩka yaku, hũranĩra space yaku, Nĩũkw'o ũtana in one way or the other, you can't win in each and everything you want. Na nĩkĩo twakiugire atĩrĩrĩ, Kĩonje kĩmenyagwo nĩ mwene. Nĩ ma na o hĩndĩ ciothe ihinda rĩaku nĩ rĩaku. Na nĩkĩo ithuĩ twĩ na. Thina rĩakwa. Njĩra ĩrĩa ndĩragerera ti njĩra ĩrĩa ũragerera. Na nĩkĩo ithuĩ tugaga atĩ ithuĩ tũtiũĩ kũhitha ũhoro. Tũĩ kũhitha atĩa? Na nĩtwainũka. Na nĩtũinũkĩte.